Үтүө күнүнэн оллон тула биэриини истээччилэр. Бүгүн Владимир Федоров Халыма санаатата диэн кэпсээнин салҕыы истиэхпит. Анна тиэтэлинэн кытыы түннүккэ тиийэн хаптаһын ыстаабынаны тоҥсуйа-тоҥсуйа тэлиэр быыһынан аймана хаһыытаата. Эһээ Паша, эһээ, бу мин, Аанньабын, бу мин, Аанньа кэллим, дьиэлээх быһыыта иһиттэ, тута иһирдьэ туох эрэ хамсаата, дьиэ аанын хатыыра халыр гынна, онтон күүлэ киэнэ. Аан модьоҕотугар арбаллыбыт баттахтаах, биллэ соһуйбут уолуйбут эһэтэ көһүннэ уонна үөрбэтэхтии эрэ диэн буолуо дуо букатын да хомойбуттуу кыһыйбыттыы абарбыттыы көрдө билбэтэ кыыс тута таайда хайыай көрбөтөҕө ырааттаҕа дии хатылаан бу мин эһээ ааньабын мин сиэниҥ анюта кэллим диэтэ көрөбүн ээ оттон оҕонньор сирэйэ-хараҕа арыый сырдаата сылыйда Туох ааттаах бачча кэлэн хааллыҥ? Эппитим дии, уон ордугуна биэскэннэ диэн. Тулуйбатым ээ, уонна эйигин соһуччу үөрдээри да гыммытым. Оттон эн хайаа үөрбэтиҥ дуо? Хайаан үөрүөм суоҕа ый, эһэтэ мичээрдии сатаата. Олус үөрдүм эбээт. Чэ аас сиэникэ. Бу мин туох буолан кырдьаҕас акаары игин ааҥҥа тутан турдамый? Ити уубар аҥаарыйан туох эрэ мээнэни түһээн түҥкэлийтим. Сиһим ыалдьар, инньэ гынан төбөбөр эҥин-эҥин барыта симиллэн киирэр. Чэ, туох буолуой, билигин сискинэн дьарыктаныахпыт. Анна күлэ оонньуу хоруйдаат, сууллубатаҕа ырааппыт суоруу мостаҕа үктэннэ. Дьэ, хайдах туох олордуҥ? Кэмминэн Кырдьаҕас киһи сиэринэн, дьиэм аанньа хомуллубатах, баалаама, күүппэтэҕим, барытыгар илиим да тиийэн испэт. Долгуйума, сарсыарда иккиэн хомуйуохпут. Оттон билигин Москуба кэһиитин уонна аҕалаах ийэм эҕэрдэлэрин тут. Анна суумкатын олоппоско уурда уонна аһы-үөлү, таҥаһы-сабы хостоон остуолга өрөһөлөөн барда. Эһэтэ ол аайы салгыҥҥа уҥа хаҥас далбаатанар эрэ. «Окси, бачча элбэҕи ханна гынабын? Бу үлүгэр ыараханы бэйэҥ эрэ соһон аҕаллыҥ. Айыкка да, мин аны кэлэн тугу да эрэйбэппин ээ». «Дьэ, дуоһуттуҥ да дуоһуттуҥ, сиэникэм, улаханнык дуоһуттуҥ». Оҕонньор чахчы ис-иһиттэн иэйбитэ көстөр этэ. Ол эрэн кини хараҕар олорбут туох эрэ санаа-оноо сүтэн симэлийэн хаалбатаҕа. Уонна түмүккэ эйиэхэ чекушка Анна остуолга халбаһыыны сыыры сэргэ кыра бытыылкалаах столичнайы туруорбута. Билигин көрсүһүү туһугар кыратык тэп гыннарыаҥ, онтон сискин саҥа мааһынан биһиэм сотуом. Мин билигин докторбун ээ, эһэкээм, үөрэхтээх эмчиппин, хирургбун. Көр да маны, доктор! Оҕонньор ытыктабыллаахтык уонна курус санаа дэгэттээхтик кэнниттэн хатылаабыта. Оттон бу соторутааҕыта остуол анныгар атах сыгынньах сүүрэкэлиириҥ дии. Дьэ, сыл-хонук көтөрө сүрдээх. Бээ, бу эн айан киһитэ аччыктаабытыҥ буолуо. Сипсибилигин эн кэһиигэр эбии бэйэм хаһааспын хостуо. Бу эрэ астаммытынан тэллэй, бу эрэ тууһаммытынан эмис майаҕас итиэннэ чэй сылытыа. Оттон сиһиҥ баар дии. Баар, баар, ханна да барбат. Оттон сиэникэм күн аайы тиийэн кэлбэт. Эн манна оҥостон олохсуйан бар ити аҥаарга. Барыта уруккутунан тыытыллыбакка турар. Эһиги бааргытынан арай дьэ иэдээн муоста эрэ суулла илик. Кэпсэтэ-кэпсэтэ нус бааччы астына, аамтаһыйа аһаан баран, Анна эһэтин сиһин имэрийдэ, илбийдэ, финалгонунан сотто уонна сылаастык угуттуу үллүйдэ. Ыарыыта арыый мүлүрүйэн уонна чекушка уулларан сылаанньытан, оҕонньор бэрт сотору мунна сыыгынаата. Төһө да уутун кыйдыы сатыы-сатыы, сиэнэ доктор быһыытынан хайдах туох үлэлиирин уонна Москуба олохтооҕо буолбут кыыһын туһунан иҥэн-тоҥон ыйыталаһа сатаатар даҕаны. Оттон Анна утуйан биэрбэтэ. Уһун уонна ураты күн өрүкүппүтэ таайара. Итиэннэ бириэмэ арыттаһыыта да сыттаҕа. Москубаҕа билигин күн ортото эрэбээт. Кини ити курдук хараҕын адьас сабан да көрбөккө биир ойоҕоһуттан атын ойоҕоһугар эргичиҥнии биир чаас сытта. Оннук сыппыта иккис чааһыгар барда. Муннукка турар эһэтин чаһыыта уон иккини оҕуста. Ол чаһыы барбах иһиллэр охсуутун даҕаспытынан ыстаабынаны оннооҕор оргууй тоҥсуйар тыас иһилиннэ. Санаабар буолуо. Кини тоҕоноҕор өндөйөн иһиллээтэ. Бачча ыраах түүннэри ким тиийэн кэлиэй? Тыал ини. Суох, ким эрэ. Чахчы тоҥсуйар, оччотугар иккис түүҥҥү ыалдьыт дуо? Баҕар, Дьахтар буолаарай? Оҕонньор ол иһин миигин соҥуйа көрсүбүтэ дуу? Атыны күүппүт буолан. Бөһүөлэк биир эмэ эмээхсинэ, эмиэ даҕаны, бачча хараҥаҕа хайа эмээхсин алтахтаан кэлбит үһүө. Оччотугар эдэрчи огдооба дуо эр киһи тоҥсуйара буолбатах алыс сэмэйэ бэркэ дылы муммут киһи итинник аргыый аай тоҥсуйбат дьэ кырдьаҕас сүгүн-саҕын сылдьыбат эбит ээ уһугуннарарбар тиийэбин табыгаһа суох да буоллар бэйи ол иннинэ бастаан бэйэм көрүүм Анна халаатын саба быраҕынна, күүлэҕэ тахсар ааны тыаһа суох арыйда, тас ааҥҥа тиийдэ уонна хайаҕаска хам сыстан кыҥастаста. Үктэлгэ уһун, аҕам саастаах эр киһи турар. Ый уота кини кылгастык кыргыллыбыт баттаҕын, бытыгын, күрэҥигэр үрүҥ көмүһүнэн оонньуур. Итиэннэ сэргэх, сытыы, мааны сэбэрэтин хайдах эрэ ураты кубархай уонна алыс чоруун гына сырдатар. Кини тыаһын истибиттии, эр киһи илиитин бэрт түргэнник тордоххой бириһиэн сонун сиэбигэр угунна уонна күүтэ, иһийдэ. Күндү истээччилэрбит, манан оллон тула биэриибит түмүктэнэр. Аныгыс биэриигэ кэпсээн салгыытын истиэххит, көрсүөххэ диэри.